Ko Ranginui e tū nei, ko Papatuanuku e takoto nei. Kia puta ki te heiao, ki te ao marama. Tihei, mauri ora!

A ka tiake ngā kaitaurima i te reo rangatira, huri noa i ngā motu nei. Karawhiti mai ki te kāhui, kāpunipuni o Manawa Kairoke, o Manawa Tītī, o Whaiwhai Roroa ki te reo rongomaiwhiti o ngā atua. Tomo mai ki te tuohutanga o ngā hautō te uru o Tāmaki Makaurau, e pakanga nei kia ora ai te reo taketake o tēnei whenua. Ko ā tātou rākau pakanga, ko ō tātou ngākau, ko ō tātou hinengaro, ko ō tātou arero. Nau mai, haere mai ki te Kura Kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. He iti tēnei nō Te Māra a Hineāmaru, e ko Ngāti Hinepukepukerau te mihi atu nei, e ko Ngāti Korokikahukura, ko Ngāti Ranginui te oha atu nei. Ko Nīkaohura tōku ingoa, ko au te tūmaki o te wā, o te Kura Kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. E kīia nei e te titirau kura e Tākuta Jennifer Martin, he kura hapainga, he kura waka, he kura kōrero, he kura huna, he kura kura mō tātou katoa. Ā, kōtike i taku kahukura, i taku rangatira, i a Pāpā Rāwiri, ngā whakapapa mō te Kura Kaupapa Māori te, te tātai ake. Hoi nō tāku i te wā iti nei, ā, he tāpae atu i wētahi kongakonga kōrero mō te kura kaupapa Māori aho matua tuakana o Aotearoa, arā, mō Hoani Waititi Marae. Ā, he mea whakatū tēnei kura i te tau 1985 i roto i ngā tūmanako rātou mā. Ā, ko tēnei kura he mea āwhero nui e rātou mā, arā, e ngā kaumātua, e ngā mātāpūputu, me ngā whānau o ngā kōhanga reo o Tāmaki, hei taunga mō ngā pīpī o te kōhanga reo, e whakaroharoha ana i ō rātou parirau ki te kōpae o te kura tuatahi. Inā rā, i te wehenga o rātou i te hāneaneatanga, i te haumarutanga o te kōhanga reo ki ngā kura aunoa, ki ngā kura kaupapa Pākehā me kī, kīhai rawa i taro, kua mohorīriwai, kua ngoikore kē ō rātou arero Māori. Ka mutu, kuhu ana rātou ki ngā kura aunoa rā, ki ngā kura kaupapa Pākehā rā, Ā, ka hoki mai ana ki te kura, kua kawa katoa te hanga ki ngā āhuatanga Māori i arohaina nuitia ai e rātou i mua rā. He kore nō te ao Māori i uaratia ai aua kura, he kore nō te wairua Māori i aua kura. Waihoki, he kore nō te tamaiti Māori me tōna katoa i whai wāhi ki aua kura rā. E ai ki te manutaki, ki a Tā Pāpā Peter Sharples, ka tino makariri a ngā, ngā pīpī i roto i ngā kura Pākehā, ā, ka tīmata rātou ki te huri tuara ki a mātou ngā kaiako. katahi te hanga whakariharia ko tēnei, nā wai he, ka he, ke atu. Hoi anō i roto i te pouritanga a te māramatanga e whiti ana. Nā, i taua pouri rā, i kōkirihia e te taura, paka, uh, te taura pou whakarai o te whatu āpiti, a uh, me Nanny Aroha Painga, ngā whakaritenga kia tū ai tētahi kura ki tēnei marae, ana, ka toro atu ngā ringaringa ki te mārai kura ki te iti kahurangi o Te Tai Rāwhiti ki a Kāterina Te Heikoko Mataira kia tū ai ia hei tumuaki mō te kura. Nā, ka whakaae atu ia, he rua tau ōna i konei, e oke ana i te oke, e ārahi ana i te kura Otirā, ko rāua ko Nanny Aroha tērā i whakatakoto i te marautanga tuatahi i hanga i ngā rauemi, ana i taua wā rā, kotahi anahenahe te whare, he whare taretare noa iho nei, he nui ngā kōhao, ka ua ana te ua, ka uaina te katoa, pohara ā rauemi nei te kura, Hoi anō tāna ki a Kawariki tana uiui waka huia. Ahakoa te pōhara ā rawa nei ka nui te whai rawa i te aroha me te tautoko a ngā whānau. Ka mutu he kanohi kitea ngā whānau i ngā kura, haramai rātou hei kaiako, haramai rātou hei. hei kuki mā ngā tamariki, nā reira i tino whai rawa te kura i aua wā rā. Ā, ka mutu, e tika ana kia mihia te poari o te marae, ā, nāna ngā utu hiko, nāna ngā utu rēti me ērā momo i whakaea mō, mō aua tau, ā, tīmatanga. Ā, ka roa, ka roa, ka whanake te kura, ka whanake te kaupapa. Tau, tau rawa mai a, ki te wā tū nei, a, te kaumāwhitu o nā whare, a, he whare ako, he whare tapere, whare hangarau, a, he taiwhanga toi, he whare takiura, a, tahi anō a, ka tīmata mātou ki te whiriwhiri kōrero ki te tāhuhu o te mātauranga a, mō tētahi whare hākinakina, pēnei i tō Te Rangiāniwaniwa me tō Te Tonga o Hokianga, he whare hēmi, whare hauora, he, he maha, ki anei he multi-purpose learning environment. Um, mere ka nui te hikaka, uh, ka nui te hiamo um, i ērā matapakihanga kōrero Uh, ko te taupori akonga uh, hoki tērā kua tupu, kua whanake a uh, 250 ngā akonga kei tō mātou kura mai te tau uh, tahi ki te tekau mā uh, toru. Ana katoa ngā ākonga i te akomanga tau tahi i tēnei tau nei, he kōrero Māori anahe i te kāinga. Koinei te wā tuatahi kua wheako mātou i tēnei, māna te kore, ko te take pērā ana, ko te kaha o ngā raukura, o ngā titi raukura, ki te whakahoki mai i ā rātou tamariki ki te kura, ka mutu, ā, ko te kaha o te hāpori ki te kawe i ngā kaupapa reo nā reira. Tino waimaria mātou i te uru o Tāmaki i te nui o ngā momo wāhi kōrero Māori, ā, ko te kura hoki tērā kei roto i taua hāpori kōrero Māori rā. Ā, tokohia ngā kaimahi. I tēnei wā nei, 38 ngā kaimahi i te kura, ā, he kaimahi ā, kaiako, he kaiāwhina, he kaitiaki taiao, he, he ringawera, ā, ka mutu he nāhi hoki wā mātou, ā, o mātou i konei. Anō aua 38 rā, 23 he titi raukura. Ā, kotahi te raukura nō kura kē, arā, ko au tērā raukura nō te wharekura o Arowhenua i Murihiku. Āe, kia wāhi kōrero ahau i a nei mō ngā angitūtanga o te kura, tuatahi ake, ā, e tino kitea ana ngā angitūtanga o te kura ki roto i ngā titi raukura kua puta ki te ao hei raukura mō rātou iwi, arā i te momo pēnei i a Ōrini Kaipara, te kauwae mū o ngā iarere pāpāho Aotearoa, i a Tākuta Lily Fraser, i te punenga i a Tākuta Jennifer Martin me Stephanie Fong, i ngā kaipākihi rongonui pāpāho, i a Ray Kurakahi, i a Jade Maipi, i a Kawariki me Kim Morgan, i a Amomai me Mahanga Pihama, ā, ka mutu i a Te Māhuri Tōtaro, ka hūngunu ki Te Wairarapa i a Te Kōrau Whangataua, i te kaiwhakariterite um, o 89 Limited, i a Whei Peke, otirā, i te kapa hakatoa o ngā tūmanako. Me te tunu noa atu uh, o ngā titi raukura, kei tērā rohe ā, kei te, tērā rohe, e whakapororiaka ana ki te whakatairanga i te taieatanga o te reo Māori me tōna ahurea. Nā, ka. Ka rua hei tāku, ā, ko tētahi o ngā tino angitutanga o, o te kura, ko tana noho hei hapori. he marae kei tō mātou kura, ā, ka nui ā te hua, ka nui ngā hau māuiui o tērā āhuatanga. Ka mutu kei te papa o te kura, te kōhanga reo, ā, te tuakana o te kaupapa, ā, kei te papa o te kura, ngā whare kaumātua, ā, ka mutu ia te marama, te, te rangi tuatahi o ia marama, ka pōi ai mātou katoa ki roto o ngā tūmanako hui ai, ā, kōrero tahi ai, whakawhanaunganaunga ai ki ngā pakeke e whai wāhi ai ngā tamariki ki te momo i a Pāpā Peter Sharples, ka haramai ia, ia marama i a Nanny Aroha, i a Pāpā Logan me Nanny Hinerapa Rūpuha, he tino ataahua. Nā reira, ki au nei ko tētahi o ngā tino angitūtanga o te kura, ko tana noho ā-hapori, noho ā-marae. Hei kōrero ā-whakamutunga māku, e tika ana kia rere a Kupu Arorangi, a Kupu Whakamānoa ki runga ki te hunga kaumātua nāna nei tēnei kura i taunaki i tana oroka hanga mai, arā ki a Tuini Hakaraia rātou ko Don Tamerāmeka, ko Hākinakina Wīhongi, ko Mavis Tūoro, ko Rehutai Woods, ko Sadie Graham, ko Mere Korewha, ko Joe Turner, ko Mate Tēpu, ko Reitu Cassidy, ko Te Puia Cassidy, ko Rehi Nōpera, ko Dennis Hansen. Uh, ahakoa koutou, uh, ahakoa rātou e mata ngaro nei, ko a rātou ōhāke, ko a rātou a koha nui ki te kura kei te rangona tonutia, kei te kitea tonutia Kāti iho au i konei, nōki te hōnore nui ki te kōrero mō taku kura, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa.